من زۆر جار تێکەڵ بووە لەگەڵ کارە هونەریەکانمە لە لایەک چوومەتە پرۆڤا دو چوومەتە سەردانی ماڵێک نەخۆشە سەردانم کردو یاخود چوومەتە تازەیەک یا چوومەتە مناسبەیەکی خۆشیێوان ینی ئاوا هی تێکەڵە لەگەڵ یەکتریا من ناتوانم جیای کەمەوە بەڵام جاری واش هێماوەیە کە ئیشم نابێت ژیانی ئاسایی خۆم پێداویستیەکانی خۆم لە ماڵەوانێ ئەچم لە سوپەرمارکێتێک یا لە بازار زیاتر یان کەم ئەچمە بازار شتێکی تریشم هەر پێویست بێت لە جلوبەرگی تایبەتی خۆم بە تایبەتی جلی کوردی ئەو لە کاتێکا چم کەیت کەس تااقەتی نەبێت جلی کوردی بکڕێت ئەو کاتان هاچم بۆی قەرەباڵەکە نەبێت و ئێتە بەی ساحەتی خۆم بچم شتەکانم بکڕم و

کە سەرقاڵم کا سەرقاڵ بوونەکە بەوە چییە کە یعنی پێداویستی مێردوو مناڵم نییە بەڵام پێداویستی کاری هوەری و ئیشکردنی ئەم لا ئەو لا و ئیتر ئاوە چاو پێکەوتنێکی ئاواهی یاخوب چمە شوێنێکتر بۆ چاو پێکەوتن یا درامایەک هەبێ یا شانۆگەریەک ئەمانە کاتت لێ ئەبا دە لەبەرەوە هەموو کاتەکانی خۆم تەرخان کردو بە کاری هونەری و زائیدەن بڵێن ژیانی ڕۆژانی خۆم یانە هەر بە ئاسایە ڕات و زیاتر هین حەزم لە ڕەنی کراوەیە بۆ ماڵ بۆ لەبەری ماڵەکە تۆزە گەورە ئەنوێنێ ئەگە ماڵەکەت بچوو بوو سەبنیسمە ماڵەکەی خۆمەوە سێرەکەم ماڵەکەی من بچوکە حەزەکەم ڕەنگەکان کراوە بێت ئەوەی تر ئەویش بەپێی ئەوەی کە تۆ لە تواناتا هەبێت کە دروستی کەیت و بیکەی و لە هەند هەر ژوورەم ڕەنگەکە یعنی حەزەکەم حەزەکەم ڕەنگەکانی هەمووی تیابێ جوانیشە تۆ توانی تەنسیقێکی جوان لەگەڵ ڕەنگەکانا بکەی من ئێسا ئەمسا سەرقاڵی خوێندنم بەس خوێندنەوەی من زیاتر حەزم لە ڕۆمانە ڕۆمان و پاشان پێویستە کە تۆ هەندێک کتێب بخێنی توانێ بۆ حاڵی دەرونی کە ئارامیت پێ بەخشێت و و خاستان حەزی شەکەم بزانم چ خواردنێک تەندروستە بۆ بۆ مرۆڤ پاشانیش زۆریشم حەز لە ئەو ئەو شتانی کە دروست دەکرێ لە کەرەسەی ناوماڵ کە تۆ بک کە تۆ هەر بیری لێ ناکەیتەوە یعنی ئاسانکاری بۆ ژیانی خۆت یاخود کەسێک کە کە مێژووی شارەکەم ئەنووسێتەوە ئەوە زۆر زۆر گرنگی پێ ئێستا بە حکمێەوەی کە ئیسا ئەخوێنم لە کۆلێژی هونەر بەشی فیلمسازی

زۆر جار ئەگەم لینیەر خەریکی شت نووسین و خوێندنەوەم و ئیتر هینە ئێستا یانی هەلیان سەرقاڵی ئەوەمە سەرقاڵی هیچ کارێکی هونەری